a ni ta a, a chiang ta a tichuan. Vak pui zam pui. Kha chuan keini pawh hi result kan hriat kim tak ah chuan kan hun kan ti tawp deuh chhunzawm mai ang a. Chumi hma chuan kan panel te he inthlan chungchang ah hian politics ah chuan engmah a chhiar kawp ang a chhut lawk dik theih.

Neh taka thlan tin an ni hian zpm kal zel tura eng ang nge ahh enge ni hma hma bak a rawn hrin chhuah tih laia kha in ngaihdan ka hre chak a chu chu a tawp lamah hmang ila tha nge? Tunge sawi hmasa? An sawi hmasa anga tawi tein. Hun te a rei tawh a nia, tun tum in thlana hei Pu Duhma hi hneh tak maiin a hmaah by general election ah khanin vote zali sawm chauhin a chak a, tunah hianin vote sang hnih zakua sawmnga pasarin an chak ta a, an party chu an phur pah ngeiin zpm chuan phur nasa takin an phur ngei ang tih chu a rinawm a, sang hnih sawm hnih pathum inthlante pawh hi beiseina sang tak nen phurna nasa zawk nen chuanin an hmachhawn ngeina rinawm a. Chutih rual chuanin i sawi ang chiah khan mathematics anga politics ah chuan pahnih leh pahnih belh hi pali ni ngawt lo na lai hi a awm ve a, over confidence te pawh a awm ve thei tho mai a ni. I chu lai takah chuanin anmahni te pawhin an inven thiam a, mipui mar dek tak chung leh mipui tunah te pawhin dik tak chuan neutral vote hi a ni an tlin chhan ber ni maw an party ah chuanin an structure chu a lian lutuk lo a ni tih kan hria a, hemi chhawmnung tur zawnga A mipui ngaihzawn zawnga an awm chhoh zel te pawh hi a pawimawh a, a chhan chu sawi leh sawi hnu over confidence awm ve thei deuh niin a chhan chu. Sanghnih sawm pathum inthlenah pawh khan media ah te khanin zpm khan lian em em maiin maltin a ni, sorkar tur ang khanin an lang a ni, social media leh an mahni inhmuh dan pawh a nia. Mahsengin sanghnih sawm pathum ah khan an arte lu kawn thak mai a ni. Tunah te pawh hianin vung deuh a mawn intih lai hianin i an. Over confidence anga a ai hian chhe leh zuala te paw'n kal ve thei tho a, chuti rualin party dang mnf tan pawh an chhe ta thut tihna a ni lova rorel lai an la nia a insiam that rau rau a, a fawngvuantu an nia insiam tha thei tura lei remrap ber chu mnf hi an la ni tho mai a, tin congress te pawh a ruhrel lian sa an ni a, in en let nan leh tun in zir tur tam tak a party ang te paw'n an nei tlangin a hriat a, mipui hianin. Thil puat pawh leng i ti mai ang, ah hi ringawt hi chu kan lo ti ber tawh lo va, thil hi ih kan thinlunga dik nia kan hriat tha nia kan hriat hi kan lo zawm ve ngam ta hle mai tih hi pawh hi he election hian a lantir khawp in ka hria. Zak pui! zam pui. Nia kan hun tawp lam a ni tawh bawk a, nia Pu Moderator thil pahnih in kan sawi ang a, pakhatna chuan nia zpm heti hian Pu Lalduawma rawn tling chho leh ta a, Legislature lamah pawh an Legislature Leader a ni chho leh mai turah te pawh a ngaih thei a, amaherawh chu Mizoram Political History en hian hemi Coalition kan rual pawl kan han tih ang chi hi an daih rei lo thei khawp mai a. No God! No God! Please no! No! No! No! I election pre poll alliance kan ti inthlan hma han tan rual a han inhlawm khawm mai hi chu an ti thei mai zel a political party te amaherawh chu post poll alliance kan tih tak inthlan zawh hnu a a inthlan leh pek thleng tura tan khawm lai hi kan la thiam tawk tawk lo deuh em aw tih lai rilruah chuan a awm a i ministry tam tak an lo keh darh phah tawh a sorkar tam tak a lo tlak phah tawh a chuvang chuan tunah pawhin a nihna takah chuan zn eh, zpm kan tih Zoram people's movement a pawh hi Loosely coalition te pawh tite pawhin a sawi theihin ka hria. Zoram People's Movement te ZNP khatiang in chhun fin kha ni ta a. Chuvang chuan tun atanga Sanghnih sawmhnih leh Sanghnih sawmhnih pathum election atana zpm tana hmalakna tur len ngaih pawimawh em em tur hmasa ber nia ka hriat a chu an thawh ho dana hi chiang kuang taka an A foundation-a hi, a thut hmuna hi, a dinna-a hi an tih ngheh pawimawhin ka hria a, inthlan dawna eng emaw boruak eng emaw ih avanga an keh darh mai lohna tura maw, tunhma political party lo chang rual tawh tena an tih sual ang chi tisual lo tura he an inzawm khawmna hi an tih ngheh deuh deuha pawimawhin ka hria a. Tin pahnihna-ah chuan leadership chungchangah hian ZPM-a hi Political party dangte nena in an lohna lai an nei a, hei political party dang a lianah chuan Congress leh mnf kan tihah te pawh an party leader te hi tichuan a tawp bera ka sawi duh a chu i mipuite Zoram mipuite tan ka chah duh pawh han ti la a sualin ka ring lova hemi inthlanna leh politics kan hmuh dan hrim hrima hi kan her rem hret hret pawh thain ka hria a politics kan tite inthlanna election kan tih hrim hrima hi politician te thuneihna a kan vawrhthlinna ringawt emaw political party tena ih thuneihna chan tuma an inhrui pawhna ringawt a ni lo tih i hrial a. Mipuite, mipuite kan thuhna lai ber leh kan ram kalsiam tura kan tih ve theih lai, kan vote thlak hmanga kan ram kal kan siam ve theih hun lai a ni tih i hria a. Rilru thiang leh fim taka nichin a pu chhan a sawi ang deuh khan therhlo amaw khati ang ang chi ih enge a nih, Electoral malpractice kan tih ang chi te emaw eng emaw short term thil ih ral leh mai tur beisei a vote thlak lo hian kan ram leh hnam tana thui tak thlir chunga vote kan thlak thiam kha a pawimawhin ka hria politics leh inthlan awmzia hi i hrechiang thar leh ang tih khan kan inchah duh a ni e.